Croeso cynnes i chi'r sgwrs hwn a diolch am ymuno gyda ni wrth i ni drafod datblygu medrau llafar llythrennedd Cymraeg disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Fe nhw i di Richard Thomas a dwi'n arolygydd ei fawrhydi ac yn un o swyddogion arweiniol y sector cynradd. Yma, yn ymuno gyda fi yn y podlediad hwn, mae Siwan Dafydd, pennaeth Ysgol Pencae yng Nghaerdydd, a Gareth Jones, pennaeth Ysgol Bontnewydd yng Ngwynedd. Felly mae'n bwysig fel rhan o'r drafodaeth yma yn bod ni yn ystyried bod yr addysgeg ychydig yn wahanol mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, gan fod llawer iawn o ddisgyblion yn dod o gartrefi ble nad ydy'r Gymraeg yn cael ei siarad gartref. Felly mae'r broses drochi yn rhan annatod o'r addysgeg, lle mae disgyblion yn caffael iaith, yn datblygu geirfa, patrymau iaith dros amser, sydd yn cefnogi nhw wedyn i ddatblygu medrau gwrando a siarad, darllen ac ysgrifennu wrth gwrs. A mi fyddwn ni, fel rhan o'r drafodaeth hon, yn sôn am yr hyn sydd yn gweithio'n dda, arferion effeithiol, a'r hyn sydd yn gwneud hi'n anodd a'r heriau sy'n wynebu staff ac arweinwyr. wrth ddatblygu medrau llafar llythrennedd Cymraeg disgyblion. Felly gychwynnwn ni te gyda datblygu medrau a gwrando a siarad disgyblion. Felly Siwan, sut ydych chi'n mynd ati yn eich ysgol chi i sicrhau bod disgyblion yn gwneud cynnydd cyson yn ei medrau gwrando a siarad? A, diolch.
Felly, yn Ysgol Pen-cae, da ni yn credu'n gryf bod hi'n bwysig iawn bod ni'n cynllunio'n fwriadus ar gyfer gwrando a siarad, a bod y cynllunio yna yn gyd-lynol o'r derbyn hyd flwyddyn chwech, ac mai nid rhywbeth yn y blynyddoedd cynnar yn unig ydy gwrando a siarad, ond mae'n rhywbeth sy'n parhau trwy'r ysgol i gyd. Yym. Yn yn hysgol ni, does ganddon ni ddim darpariaeth meithrin, felly mae plant yn dod fewn i'r dosbarth derbyn o wahanol sefydliadau. Rhai wedi dod o ysgolion cynradd eraill, Gymraeg neu Saesneg, rhai wedi dod o meithrinfeydd preifat, rhai erioed wedi bod mewn stafell o blaen, uh, stafell ddosbarth o blaen. Felly, um, mae yr pwyslais ar wrando a siarad mor bwysig yn y cyfnod cynta yna, achos mae profiadau'r plant mor amrywiol. Felly, yn, os ewch chi fewn i'n dosbarth derbyn ni yn yr wythnosau cynta, dyna ydy'r prif ffocws a'r beth da ni'n neud mwyaf wir. Um, mae yna lot o ailadrodd, lot o rhythm, lot o ganu, um, mae pob peth yn cyrraedd can yn ystod um, yr wythnosau cynta yn y derbyn. A be da ni'n sylwi wedi bod y plant yn codi geirfa yn eitha naturiol trwy wneud o'n hwyliog fel yna. Mae'n cychwyn hefo pethau syml, um, pethau bob dydd, ac wedyn wrth gwrs mae'n adeiladu wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi. Um, yn credu um, un peth da ni wedi dysgu, wedi gweithio lot arno fe, ydy y ffaith um, gyda siarad a gwrando, mae yna siarad yn digwydd trwy'r dydd bob dydd, does? Mae yna wrando yn digwydd trwy'r dydd bob dydd, ond y pwysles ar ddeall, dydy plant ddim yn mynd i afel yn y sgiliau yna, mae rhaid i ni addysgu nhw. A dyna oedd yn taith ni wir er mwyn creu cynllun ysgol gyfan, lle oedden ni yn targedu gwrando a siarad o'r derbyn hyd flwyddyn chwech. Felly, um, un o'r pethe falle mwya 'dyn ni'n neud ysgol gyfan, bob dydd mae gynnon ni gylch troeso, a wedyn o fewn y cylch troeso yna mae pob plentyn yn cael cyfle i siarad bob un dydd. Ac er mai iechyd a lles yw hanfod y cylch a deud y gwir, be' 'dyn ni wedi gweld wrth wneud e yn ddyddiol am gyfnod hir ydy sut mae patrymau brawddegol plant yn datblygu, sut mae'r ffordd maen nhw'n gallu ymhelaethu ar bwyntiau datblygu, sut mae'r ffordd maen nhw'n gwrando. ar ei gilydd ac yn ymateb i'w gilydd didablygu, a mae hwnna yn gydlynol o'r derbyn hyd at flwyddyn chwech, a mae wedi cael effaith um, trawiadol iawn ar gallu ein plant ni i drafod efo'i gilydd, a'r empathi maen nhw'n darngos at ei gilydd wrth wneud gwaith trafod. Mae gennym ni gynllun llafaredd hefyd yn yr ysgol um, sydd yn rhedeg o'r derbyn hyd flwyddyn chwech. A yn y cynllun yma, um, lot o strategaethau gwahanol sydd eto yn mynd yn fwy fwy cymleth ac yn gofyn am fwy o sgiliau siarad a gwrando um, soffistigedig gan y plant, a dyna lle da ni'n gweld y cynnydd yn eu datblygiad nhw, a y ffordd maen nhw'n gallu mynd ati i wneud y gwahanol weithgareddau yma, y manylion maen nhw'n defnyddio, yr eirfa maen nhw'n defnyddio, a mae'r rhan fwyaf o'n plant ni yn dod i'r ysgol heb lot o'r Gymraeg, felly ni'n gweld y cynnydd yn y Gymraeg mor amlwg trwy wneud y cynllun yma. Yym, a mae wedi bod yn rhywbeth da ni wedi bod yn datblygu llawer fel staff yn hyfforddi yn hunain ar sut i gael y gorau wahanol fathau o fedre llyfaredd, ond hefyd um, yn y ffordd mae plant yn magu hyder i ddefnyddio'r iaith, sy'n falle yn ail iaith iddyn nhw, ond mae'n gwahanol gyd yna. Gyda Cwriclwm i Gymru, be da ni wedi gweld ydy'r cynnydd a'r hyder yna yn bwydo ar draws y cwriclwm, er falle bod ni'n targedu fe mewn Rhasi ffocws. Na, mae cynnydd y hyder ddim mor bwysig yn dydy. Mor bwysig.
Gareth, rhywbeth tebyg yn eich ysgol chi? Yn ben dant.
Diolch Siwan am lot o stwff yna does. Mae, um, mm. mae, mae cefndir ysgol ni chdi bach yn wahanol yn, yn bod newydd lle. Um, mae, mae gyda ni feithrin a mae gyda ni gylch cyn ysgol hefyd, felly Mae'r gwybodaeth sy'n trosio fan yna reit gyson sy'n helpu yn staff ni yn yr ysgol 'lly. Da ni hefyd yn ffodus o yr ardal da ni'n byw ynddi. Mae'r Gymraeg yn gry, yy mae o'n bwysig um, i'r cymuned. Uh, mae hynna'n helpu ni yn yr ysgol wrth gwrs i fod o llawn wybodol o hynny. Ond sy'n eisiau tynnu um, clod oddi wrth y staff chwaith sy'n gweithio um, yr un mor galad um, efo'r plant o'r cychwyn. A mae'r man cychwyn 'na, debyg i chithau sy'n wan, da ni wedi rhoi cynllun cydlynus ni le chydig o ddod yn ôl lle. Oedd hwnna'n um, yn help i'r athrawon i wneud yn saff bod gwahanol elfennau ieithyddol yn cael y sylw a bod o'n ddatblygol drwy'r ysgol. Ond hefyd, da ni wedi edrych i fewn i strategaethau penodol fel, fel gyriant i'r gwaith. Um, yy ieithyddol 'lly a llythrennedd ond bod y gyriant yna be' 'da ni 'di benderfynu rhwng 'yn gilydd ydi bod o'n strategaeth sy'n canolbwyntio lafaredd ac yn cychwyn o'r meithrin yym i fyny a ma' hwnna'n cychwyn dwyn ffrwyth yn amlwg 'lly a be' 'da ni weld ydi pa- balchder y plant yn yn hynny o beth am ei fod o'n arwain i waith ysgrifennu o, o, o safon lle. Mm, a mae, dych chi wedi sôn am falchder fan e, y cynnydd, a dyna sy'n bwysig yn y bod y disgyblion yn teimlo falchder, yn gallu defnyddio'r Gymraeg yn fwy digymell mewn gwahanol sefyllfaoedd. Ie, yeah, heb os, dwi'n meddwl bod um, yr, yr elfen o gynllunio manwl cydlynus mae hwnna yn union sy'n rhoi yr hyder a wedyn i'r athrawon roed y cyfleodd i gymhwyso wedyn mewn sefyllfaoedd mwy um, bywyd go iawn, mm. trawsgwricwlaidd ac yn y blaen, ac heb y sgaffald na, dwi'n meddwl bod o'n pyn o heri i athrawon wedi bod dros y cyfnod. Yn enwedig wrth drio am gyfarwyddo fo'r cwricwlwm newydd a'r gwahanol gydrannau, falle, ond dwi'n meddwl bod sgaffald fel yna di, fod, di, di helpu lot. A wedyn, peth chi'n cael, mae'r ma hyder yn, yn cynyddu lle. Mae cyfleoedd y plant i fod yn cynyddu hefyd. De. Mm. Dyn, mae hwnna'n amlwg yn balchder y plant, da ni yn weld yna di'r effaith weddol gynnar bellach, a mae hwnna'n reit amlwg lle, mm. sy'n hefyd yn treiddio ni'n hoffi cael rheini mewn hefyd, fydden ni'n gallu ddathlu math yna lwyddiannau, wedyn mae hwnna hefyd yn, yn, um, yn rhyw agwedd da ni'n weld yn bwysig iawn. Lle. Mm, a mae dathlu llwyddiannau mor bwysig hefyd, mm. dydy? Mm. A beth am datblygu medre darllen disgyblion wedyn? Sut ydych chi'n mynd ati? Achos mae medre gwrando a siarad yn arwain at datblygu medre darllen y disgyblion. Sut ydych chi'n mynd ati i sicrhau dilyniant a pharhad yna i gefnogi disgyblion i wneud cynnydd yn y medre darllen? Ie, yeah, yn, yn, yn debyg iawn, Richard, um, mae Mae gyda ni gynlluniau penodol iawn yn yr, um, yn y blynyddoedd cynnar lle mae yna ffocws manwl iawn yn mynd i ailadrodd, i dracio, hyd yn oed gwaith ymyrraeth i blant sydd ella ddim cweit di cyrraedd lle sy'n angen bod lle. Ond mae'r pwyslais yna sy'n rhoi dy sylfaen wedyn i bwysio mlaen i fewn i'r drwy'r cyfnod sylfaen mewn ffordd lle'r dysgu sylfaen a wedyn i fewn i'r plant hynna ar ysgol lle. Uh, heb y sylfaen yna drwy'r cynllun ffonolegol yma lle um, sy'n galluogi ni gyrraedd y pwynt yna sa'i sa ddipyn o her wedyn i, i, i gynnig y gweithgareddau traws gwricwlaidd a, a fwy o gyfleodd o ddatblygu'r medra lle. Mm, mm. Da ni'n ni gweld o'n m- mae'n arfer mor bwysig ac felly. Ie. Yn rhoi sylfaen cryf yeah. yn rhoi iechyd ddatblygu'r yeah. uwch fedran am hesach wedyn os nhw'n fynd yn hyn yn di. Bendant. Mae'r ma, ma staff yn yr ochr dracio yna de. Mae'r ma staff yn gwybod lle maen nhw lle. Os bod angen cael ei grwpio fel ni'n deud cynt, mae fwy rhwydd i allu neud hynny dydy. Mm, mae datblygu ymwybyddiaeth ffonolegol disgyblion yn bwysig, ond y dulliau eraill hefyd ynda. Pa strategaethau eraill ydych chi'n ddefnyddio sy'n yn eich ysgol chi i gefnogi disgyblion? Felly, o ran darllen, yn ddyddiol mae gennym ni gylch darllen, ac o fewn y cylch darllen yna wedyn, um, mae yna weithgareddau penodol um, sydd yn digwydd bob wsnos, a chfo, maen nhw'n ailadrodd o wsnos i wsnos, rhywbeth bach yn wahanol, ond yr un math o weithgar. A be dyn ni'n gweld, mae fyw i ni anghofio neu cylch darllen, neu beidio wneud o'i dynod, ac mae plant yna mynd, ond swn ni wedi gwneud cylch darllen, ddim wedi gwasio allan y rhan yma o'r cylch, ac maen nhw'n mwynhau o, a maen nhw'n hmm. gymaint o bleser, a mae'n destament o falle um, sy'n ma'n plant ni'n meddwl am ddarllen, achos maen nhw'n ysu i wneud i cylch darllen bob dydd. Felly o fewn y cylch darllen yna, yn gyffredinol ond yn amrywio chydig bach gyda oed y plant. Mae yna sesiwn ddarllen unigol lle maen nhw yn darllen y llyfr maen nhw'n mynd adre gan amla. Um, lle mae gen nhw bach mwy o ryddid falle i ddewis o fewn rheswm um, yn y sesiwn yna. Wedyn ac ar darllen dros y ben i hynna'n heb lot o bwysau. Wel, falle na ddim dyna'r gair cywir. Wedyn mae 'na ddarllen grŵp yn mynd mlaen sydd dan arweiniad athro neu cynorthwyydd, um, lle mae lefel y darllen falle ar lefel bach yn uwch, fath o bod y plant yn dysgu y sgil, a wedyn yn y darllen unigol sy'n mynd adre, mae'n fwy o ymarfer y sgiliau maen nhw wedi dysgu o fewn y darllen grŵp yna, a wedyn mae yna bethau sillafu lle maen nhw yn cyfuno i dealltwriaeth um, o'u ymwybyddiaeth ffynolegol nhw, fewn i weithgareddau sillafu sydd weithiau'n cyd-fynd gyda be maen nhw wedi darllen, weithiau ddim. Um, a wedyn mae gyda ni arfer mathemategol hefyd yn mynd mlaen a fel arfer gêm ieithyddol sy'n datblygu geirfa neu sillafu neu falle bod e'n mwy o ddealltwriaeth o destun. Felly mae hwnna'n digwydd bob wythnos, newidiadau bach wythnos i wythnos, ond mae plant wrth i bore. A wedyn o fewn y sesiynau yna, mae yna sgiliau darllen yn cael eu dysgu i'r plant, yn enwedig o fewn darllen grŵp, a fan'na dan ni'n dod â'r uwchfedre fewn hefyd, ynghyd â bod hwnna'n digwydd o fewn gwersi iaith. Mm, a mae hwnna'n bwysig.
Ydy, ydy, ydy mae o, ond mae da ni'n brwydro yn erbyn awydd plant i fynd ar ddyfeisiadau hefyd yna, mm. chwbod, mm. i gyrraedd pwynt lle mae'r plant efo ffasiwn fwrlwm at lyfrau um, yn amlwg. Mae'n ddipen o lwyddiant sy'n swn i'n dweud, ond um, mm. mae'r awydd yn gryf yn dod ddyfeisiadau, dydy yma yn dydy'r plant ni, dydy mae'n cael ei bwrlwm ar, ar lyfr. Mm, a diw'n anoddach denu disgyblion i ddarllen testunau Cymraeg efallai gan awduron o Gymru, tybed?
Yn bendant, mae yna gyfnod yn dod yn eu taith darllen nhw, fi'n credu, chwa, yn ysgol yn ni, yeah. blwyddyn tri, maen nhw darllen y llyfrau Saesneg, maen nhw, maen nhw gymaint yn fwy o lyfrau Saesneg i gael yna, felly mae'r ysfa yna, maen nhw'n llwyddo yn un peth i ddarllen mewn iaith gwahanol, maen nhw'n bob man o'i blaenau nhw. Wedyn, mae gymaint o addesiadau yn Gymraeg, wel, os maen nhw wedi darllen yn Saesneg, ydy'r awydd yna i ail ddarllen e yn Gymraeg, ac os maen nhw'n darllen o'n Gymraeg, 'di'r dealltwriaeth ddim, ch'bo, mae'r dealltwriaeth hmm. eisoes ganddyn nhw, felly darllen geiriau yn unig yn hytrach na cael y wefr yna o ddarllen sydd ganddyn nhw. Felly, um, da ni'n trio o, gymaint o bethau yn ffurfiol ac yn anffurfiol i wneud iddyn nhw sylweddoli pan fwy dret ydy llyfrau Cymraeg. A sylweddoli, chwa, mae llyfrau Cymraeg allan at sy'n mynd ledled y byd a maen nhw yeah. yn gallu dylanwadu hefyd, ond trio wneud i'r plant sylweddoli, chfod, neu gwasanaethau lle dyn ni yn dathlu yn awduron yeah. ni, ac yn sylweddoli, oeddech chi'n gwybod bod hyn wedi cael eu cyfieithu i yeah. hyn a hyn o um, ieithoedd. A fi'n cofio dan, um, dangos pwt o ral ar wdyn sy'r plant mewn iaith gwahanol, mm. a jyst i llyged nhw, a Sally Mali yr un fath, chfod, maen nhw fatha, be, mewn iaith gwahanol? yeah. Ond iddyn nhw sylweddoli bod e'n mynd tu hwnt i Gymru, um, ond Yn sicr, mae e yn anodd a mae o yn rwystyr. Fi'n credu, dyn ni'n gorfod yeah. goddiweddyd efo pob plentyn. Yeah, a bod parhaus, dys iwan. Um, gatho ni'r sylw, Richard, um, pan gatho ni ymweliad um, cyn yr ha, mis mai, lle. Mm. mm. A y tîm yn teimlo bod gyda ni le i wneud mwy o, o godimybyddiaeth o'r deron Cymraeg. Um, da ni wedi edrych ar gynlluniau eto a di trio rhoi llyfrau a nofelau yn erbyn gwahanol waith thematig i drio godi'r bwrlwm a'r diddordeb naturiol yna e, efo rhyw destun lle. Ond yn amlwg, oedd y tîm yn teimlo bod yna gam arall i ni fan yna. Da wedi cychwyn anni'n barod lle, ond um, sy'n digon teg. Ie, yeah, a mae'n cymryd amser. Ie, yeah, a mae hwnna'n bwysig, dydy, bod disgyblion yn gwerthfawrogi awduron lleol yeah. a awduron o Gymru, a bod hyn yn rhan annatod o'r diwylliant darllen ynde. Ydych chi'n defnyddio llyfrgelloedd neu diwrnodau penodol i ddathlu darllen? Um, yn dyn, dyn ni yn dathlu diwrnodau gwahanol, felly um, Dwn y Tillio Jones, mm. mis hydre, um, dyn ni'n dathlu pob dosbarth wedyn yn wneud gwaith ar un o destunau Tillio Jones ar lefel addas. Um, Ond jyst fatha bod y plant yn nabod ei enw o, yn gwybod chydig bach am ei weithiau fo. Um, a mae'n anodd i dydi, achos pan o'n i yn ysgol, T Llew Jones oedd yn myd i, ond erbyn hyn, falle di plant ddim yn cael yr un mynediad at y llyfrau mm. yna. Felly fi'n meddwl bod lle i ni wneud mwy o awduron sy'n falle yn fwy cyfoes. Heb anghofio pobl fel T Llew Jones, achos mae'n bwysig bod nhw yn. Ond falle bod plant yn hun yn cael mynediad at ei waith o erbyn hyn, achos lefel y geirfa, mm. pa mor gyfoethog ydy o. Ond mae mor bwysig bod ni yn dathlu. Chwa, chi'n neud diwrnod rôl dal, mae plant yn nabod i lyfrau fe gyd. Mm. Felly, chi eisiau cael y cyfatebiaeth yna o fewn y Gymraeg. A dyn ni yn ymweld â llyfrgelloedd, dyn ni'n lwcus yn Gaerdydd, mae'n ogyn lluniau penodol, mae her yr haf. Ydy hwnna'n rhywbeth? Di, di, di, di, di, di.
Um, felly, chwa, ni'n trio hyrwyddo gymaint o bethau fel yna. er mwyn bod y plant yn darllen tu hwnt mm. i'r ysgol hefyd. Mm. A fi'n credu, mynd nôl at y, um, y frwydr o ran llyfrau Cymraeg. Fi'n meddwl bod y frwydr yna'n bodoli hefo yr hieni hefyd, a diffu, yeah. hefo ni o beth sy'n addas, lle eisiau gael y wybodaeth, lle os ydych chi'n cerdded fyny lot o siopau llyfrau. Mae wybodaeth ar gael i rieni, mae hwn yn addas i blant 7 i 9 oed, lle falle dydy'r un cymorth ddim ar gael yn y hmm. Gymraeg. Mm. Felly, dyn ni'n trio hyrwyddo llyfrau addas mm o fewn ystod oed a deith nhw, ewch i'r llyfrgell fan, yeah. chwiliwch am y llyfrau yma a triwch nhw gyda'ch plant a wneud lot o restrau i rieni er mwyn goddiweddyd hynna. Mm. A falle bod hwnna'n rhywbeth neges genedlaethol i, i gefnogi rieni ymhellach ynde, um, a rhoi canllaw iddyn nhw at y llyfrau Cymraeg, fel bod nhw'n gwybod pa lyfrau sy'n addas i gam datblygiad i, i plant nhw hunain ynde, yeah. felly bod hwnna'n neges pwysig hefyd. Mm. Lle ydych chi wedi sôn am y pwysigrwydd cynllunio a bod dilyniant a pharhad a bod disgyblion datblygu medrau'n adeiladol dros amser, pan dyn ni'n sôn am fedrau gwrando a siarad a darllen, ydy'r un peth yn wir Wrth ddatblygu, uh, mae cefnogi disgyblion i ddatblygu medrau sgwennu. Jo, yn bendant, yn bendant, a dyna yn y bon lle mae o'n anelu teg at i gyd mm. mewn ffordd lle. Mm. Uh, mae ni'n cyffwrdd gynt ar um, um, rhywbeth gododd i ni yn, yn, yn gynnar yn ynghynar yn, yn ynghyfnod yn, yn ysgol Bon Newydd lle. Oedden ni sbio ar hynny, weld beth ni'n gallu neud. Ac o'r pwynt yna, nath y gynllunio ddod i fewn, y gynllunio ieithyddol. Ond ar ben hynny, wedyn edrych ar strategaeth i yrru'r gwaith i'r creu bach o fwrlwm ynddo fo hefyd. A mae'r strategaeth yna yn canolbwyntio ar, ar lafaredd, godi'r hyder, rhoi modela um, penodol, sylweddoli bod plant, chydig o blant sgynnon ni yn ddi-Gymreig, yn llawer, ond ma' yna, mae hynna'n chodi, chosi her hefyd wrth gwrs efo'r trosi, ond mae'r gynllun yma'n helpu hyn wrtha, unrhyw blentyn sef o bach o rwystra, bod o'n anghenion rhyw fath, helpu nhw'n fawr iawn, ar gebechgyn weithiau sydd llai creadigol, llai ddychymyg weithiau, os o'n i'n un o hynna hefyd, lle mm. maen nhw yn cael fwy o hyder a fwy o fwrlwm yn y strategaeth yma lle. Dyn ni bod wrthus o dwy flynedd efo'r ddau beth yna wrth ochr i'w gilydd. Um, mae wedi bod yn flaenoriaeth dalgylchol hefyd, felly da ni wedi gallu buddsoddi mewn hyfforddiant allanol. A bob amser efo un llygad ar ddatblygu'r proffesiynol staff hefyd lle, yn cyd-fynd efo, um, o ran cydlynwyr, yr y maes yn benodol lle a'r chod yr, yr gwybodaeth na yn wedi gyfon y cwricwlwm newydd lle, lle bod nhw'n bach yn, yn ddiedar. Mm. Ond bod, bod uh, mae'r elfenna rhywun fath mewn datblygiad iaith fel i fod wrth gwrs yn dydi. Wedyn, da ni wedi elwa'n fawr o hynny, da chi'n gweld yr, yr math yna strategaeth yn cymryd i le, mae o weledol yn y dosbarthiadau gan y blaen a braf gadw da llywodraethwyr pan bynnag o'n i weld math yna beth, ond yn y bôn, be, be sy'n sy wych ydy bod mae blentyn eistedd lawr neu grŵp o'n nhw ac yn edrych ar dasg oer er enghraifft. Oes mae yna gamau yn y canol sy'n cynnwys y gwaith lafar trwy yma a wedyn mae'r mae gwaith tasg boeth yna wedyn a maen nhw'n ma nhw deutha chi pa mor falch maen nhw o'r cynnydd yna. Dych chi weld o, dych chi fod yn yr swm pa'r safon lle. Mm. So math yna beth, Richard, da ni wedi bod yn, yn weithio ar, nid yn unig yn fewnol ond yn algylchol hefyd lle. Mae hwnna'n swnio'n gyffroes iawn a pha mor bwysig ydy modelu da a datblygu y medrad dros gyfnod yeah, fel bod nhw'n gallu magu'r hyder i gymhwyso heini wedyn. Yeah, Yr un peth gyda'r disgyblion ieuengaf sy'n wan yn eich ysgol chi, sut ydych chi'n mynd ati i gefnogi disgyblion i wneud marciau mawr a ddatblygu'r hyder iddyn nhw gyfathrebu ar bapur? Rhaid bod y plant yn barod i ysgrifennu mm. a um, ie, yeah, o ran beth dyn ni'n cyllunio, chi'n bod, mewn cychwyn, fath chi dweud, marcio mawr, a wedyn dyn ni'n gweithio lawr wedyn ni bod nhw yn gallu wneud bach mwy ffurfiau a brawddegau. Um, felly, mae gyd o gweld lle mae'r plant. Mae'n cychwyn efo, efo plant ienga, pan mae plant yn barod, newn ni ddechrau sgwennu efo nhw, Yym, ond 'dyn nhw ddim i gyd falle yn dechrau sgwennu yr un pryd. Mae gennym ni gynllun fel chi mm. sy'n gyndynol pam be oedd yn gret o'r curriculum i Gymru de, oedd bod chi'n gallu creu eich cynlluniau chi'n hunain. So be wnaethon ni oedd edrych ar be oedd yn sgiliau allweddol ni trwy'r ysgol i gyd erbyn diwedd gwahanol gyfnodau yn yr ysgol, beth ni'n gobeithio bydden nhw wedi caffael, a wedyn bod hwnna'n adeiladu o ddosbarth i ddosbarth. Felly, yn y derbyn, mae gyda ni'n uchelgais o beth ni'n eisiau bod nhw'n gallu gwneud, rhan fwyaf o'r blant, A wedyn 'dan ni yn anelu i gyrraedd hwnna, a wedyn mae o'n adeiladol wedyn i flwyddyn un, i flwyddyn dau, tan bod nhw'n flwyddyn chwech yn sgwennu tudolennau, tudolennau, tudolennau. Achos falle yn drafodiadol o fewn addysg, oedd y pwysau yna ar sgwennu yn wythnosol, a thon bythefnosol, mm, mm, mm. ac wedyn chwa, oedd o bron yn fwrn achos mm. dyna be oedd o fewn wythnos, dyna be oedd yeah. yr eich aros bod ni'n cael ysgwennu estynedig yn y llyfr. Lle falle heb bod ni wedi tynnu y ffocws oddi ar sgwennu'n gyfan gwbl, bod o ddim i gyd am sgwennu ffurf. ffurf. Mm. Um, felly, o ran yn gwersi iaith ni, Yym, 'dyn ni ddim yn rhedeg erbyn hyn o ddichunid Gwener, dyn- achos bod ni eisiau mwy o'r meysydd yn cael ei wneud, achos o'n ni'n teimlo bod na gormod o iaith, a falle ddim digon o dyniaethau yn mynd mlaen. Felly, dyn ni'n ei gwersi ffocws o ddichun i ddydd iau yn ysgol ni, um, a dyn ni wedi arafu'r broses, felly o fewn hanner tymor, un testyn um, mawr, fatha genre, dyn ni'n disgwyl nhw'n sgwennu dan saith a wedyn yn drasaith maen nhw'n neud un yn y Gymraeg ac un yn Saesneg. Felly mae lot llai o sgwennu ffurfiau hir, ond mae lot mwy o sgwennu o fewn cyd-destun. Yeah. Felly mae'r cymhwyso yna yeah. yn digwydd lot mwy naturiol. O fewn yn cynllunio wedyn ni o'r dydd llun i dydd iau, achos bod gen ni fwy o amser, Mae yna fwy o ffocws yn mynd ar y llefaredd a bod ni'n cael mwy o wersi llefaredd o fewn be bynnag ydy'r gyd-destun. Mae yna fwy o ffocws yn mynd ar y darllen a bod ni'n defnyddio'r medrau darllen er mwyn deall beth sy'n neud sgwennu da. Ac wedyn mae'r gramadeg, mae'r atal nodi, da ni'n gallu dyfnhau y dealltwriaeth, ail-ymweld, gweld faint o amser mae plant angen i ddysgu yn hytrach yn meddwl chi'n cael hanner awr i ddallt y rheol yma a wedyn da ni'n disgwyl gweld o o hyd. Yn yn y llyfrau mae gen i llyfrau pencampweithiau Pencau sydd hefo sgwennu estynedig yn fe. Mae llai yn heina o lawer, ond mae dyfnder be' 'dan ni'n gael gymaint yn well achos bod nhw wedi cael y modelu a bod ni wir wedi gallu trafod gyda nhw beth sy'n ddisgwyliedig. Um, a wedyn mae hwnna yn naturiol wedyn achos o fewn yn cyd-destun ni ar meysydd dysgu a phrofiad, mm. ni'n trio dod ar annibyniaeth fewn, mm. a dyn ni'n gweld yn naturiol achos bod y plant yn fwy hyderus, Maen nhw'n defnyddio'r medre o fewn pan maen nhw'n cael dewis y llais y plentyn ar annibyniaeth yn arwain. Maen nhw'n dewis sgwennu erthygle. Maen nhw'n dewis wneud podcast achos bod nhw'n hyderus, achos bod ni wedi rhoi gymaint o amser iddyn nhw allu mireinio'r ffurf. Um, felly, er bod ni wedi arafu, mae dyfnder a cynnydd yn sicr mm. yna. Um, a mae'r cynllun yma'n helpu ni wybod beth sy'n bwysig o mm. fewn yr ystod oed er mwyn cyrraedd yr uchel. Ie, yeah, mae'r cynllunio bwriadus na dydy i gefnogi disgyblion i wneud cynnydd yn adeiladol dros amser yn holl bwysig a wedyn mae'r balchder yna wedyn dydy yn cyfrannu at pob metr bod yn gwrando, siarad, darllen neu sgwennu, mm. maen nhw gyd yn cefnogi gilydd. a'r balchder yn ei wedyn, a bod nhw'n cyflawni gwaith o ansawdd, llai o swmp o waith efallai, o bod y swmp hwnna o ansawdd gwell, ynda. Yeah. A pam o'n i'n newid, oedd hwnna'n rhywbeth, chwa, o'n i'n ystyried, yda ni'n mynd i golli safon fa ma, achos bod ni'n ei llai ohono fo. A oedd y llygad, wnaethon ni'n tynnu llygad o ddiar hynna, achos meddwl, chwa, o'n i'm isio dirywiad ni safonau nhw, ond o'n i ddim wedi gweld hynna. Mae'n ddiddorol, ti'n codi'r pwynt efo'r efo swm pa um, sawl, mae'n faint o ffurfio ddim cael ei, i, rhyw bwysau dweud. Mm. Ti'n mynd llawer yn ôl, o thrawn yn teimlo'r pwysau yna bendant. Ond wrth i ddod ar gynllunio newydd, mae mewn ar strategaethau yma, sgyrsiau mewnol oedden ni'n gael yn gynnar. A wedyn, yn ddogylchol, yn fuan wedyn, oedd poeni de, oh, ynglyn â, wel ia, oce, okay, fi gyno fi ddim pedwar neu bimp neu chwech erbyn mm. hyn, lle fi gyno fi mond un neu ddau o'r i... A, a, a gorau mynd rhai holi a siarad am y beth a... A, a mae yna ffyrdd, di ffeindio ffyrdd gwahanol rownd hynny, achos unwaith ti'n cael gwaith o safon a bod 'na ddyfnder iddo fo yn y strategaethau tu ôl i i ffurf penodol, mae'r sgil yna wedyn dydy, pan mae'r plant yna wedyn ail ymweld neu yn creu rhyw fath o ffurf gwahanol mewn cyd-destun gwahanol. Ocê, ella bod yr ffurf 'di cael ei ddysgu mewn gwers ieithyddol, Ond mae yy ma'r gwybodaeth gynnon nhw'n 'u llyfra, yn 'u penna, i ail-greu hwnna wedyn yn annibynnol 'de? Hmm. So ma'... Dyna lle 'dan ni'n dechra mynd, 'dan ni'n dechra gweld ffrwyth hynny 'lly. Ond dydi o'm yn hawdd. Hmm. Ond dyna lle mae o'n mynd yn y bôn, ond heb ga'l yr sylfaen 'na, ma'n gofyn lot i ga'l y gwaith annibynnol 'na wedyn 'de? Yn. A chi'n goffa newid meddylfryd. O, yn bendant, ie. Deall. Mae'n broses, dydy. Yndi.
Mm. A ddown ni'n ôl at y meddylfryd neu mewn munud pan dyn ni'n sôn am arweinyddiaeth a sicrhau cysondeb yn yr addysgu hefyd. Ond ydych chi wedi sôn am y cynllunio bwriadus nes sut ydych chi'n darparu cyfleoedd wedyn i'r disgyblion gymhwyso i medrau mewn profiadau go iawn, profiadau cyfannol. Gareth, sut ydych chi'n cyflawni hyn yn eich ysgol chi? Ia, um, diolch Richard. Mae um, Yy ma' gynnon ni broses eto yym lle nathon ni edrych ar eto ar ôl ar ôl ni neud ryw yym weithgaredda ar farn ag yn y blaen a gweld cyfle i edrych ar ar y cwricwlwm newydd yn ei gyfanrwydd chydig o flynyddoedd nôl 'lly a edrych ar y datganiada be' odd y posibiliada ag yn y blaen. Ond oedden ni'n awyddus i gael rhyw fath o, o broses gynllunio lle bod o'n cwmpasu'r gofynion lle, yr, yr cwricwlwm yn ei gyfanrwydd. Nid dyna lle nathon ni lle nathon ni ddechrau arni, lle nathon ni edrych tu allan i feiriau'r ysgol ar, ar sawl peth a trio pigo dau neu dri o bethau gwahanol i greu be, be oedden ni angen mewn ffordd, chos o'na waith i digwydd, ond oedden ni angen, o'na gyfle i fynd un i, i gyfeiriad penodol. Yn gafon ni hwnna'n ei le, a rhyw gyfnod wedyn o, o drio yy ar hwn mewn ffordd 'lly a t'mo' 'na sawl enghraifft 'di 'di dod chwara teg i athrawon 'lly yn trio gora' glas a lle ma' sgilia 'im yn ca'l 'u 'u 'u datblygu a ma' nw'n ca'l cyfla i i i fireinio ag yn y blaen 'lly mewn cyd-destun ond gafon ni gafon ni giplun yn yr yym arolwg cyn yy yn yn mis Mai 'lly o'n falch o sôn yn yym yn flwyddyn tri 'lly o' Miss Jones 'di ca'l proses 'ma at 'i gilydd a project ar y siocled o'dd o. Hmm. Gret, y brosiect lle oedden nhw wedi um, di mynd i fewn i fusnes lleol lle bywyd gwaith math o beth a di gwahodd yr, er, person i mewn i'r ysgol, di cael mynd yna i weld a oedd yr gymwyso sgiliau mae'n cychwyn y fanna yn gwrando, sgiliau gwrando a holi ac yn y blaen lle a holi am marchnata'n iawn a be oedd y peth ac a gweld yr un pryd a trio cyfuno'r Bydd ag egwyddor yn y broses lle'r ymgysylltu cry' yma ar gychwyn y themâu a ennyn diddordeb nid yn unig y plant ond yr, yr teuluodd hefyd yng y math yna o beth lly. Ond dath i lwyddo i mynd ymlaen wedyn i gael sawl profiad lle oedden nhw'n neud y brand adio, a oedden nhw mewn gwaith grŵp cry yn pennu mini prawf eu hunan a be arall gyfnw wneud, dwi eisiau methu byd allan fan yma, yna doma, yna bethau gwahanol, creu sgript a cyflwyno'r holl beth, neu tysbysau byndigidol a falle, a yna gymaint o, o gyfleodd ddatblygu llythrenedd yn yr uned yna, da chi'n gwybod, dyna'r math o beth oedden ni wedi yeah. gweithio ar. Ond popeth mor amlwg iddyn nhw wedyn, ynddi? Dyma pam ni'n ei Yn union, oedden nhw'n cael, oedden nhw'n cael blasu gwahanol fatha siocled lly ac yn creu brand nhw ia ac oedden nhw isio um, creu enw i ac oedden nhw oedden nhw'n cael ei greu iddyn nhw ar y diwedd chi wybod ac oedden nhw'n oedden rhieni cael blasu hwnna ar y diwedd oedden nhw'n lot o sgiliau a profiadau at gilydd mewn mewn un uned e. a profiad cyfoethog de lle mae disgyblion yn gweld bydd y gwerth yn de go iawn a bod nhw'n gallu gwaith yn union a mae hynny mor bwysig yn dydi yn hytrach na bod nhw'n cyflawni gweithgaredd ynysig ond o'n nhw'n gweld yn y cyd-destun yna yndoedd, oedd bod yna werth yeah. a bod y medrau yn cefnogi gilydd, de, bod yna yeah. uchafbwynt a cyfanwaith yn deillio hwnna hefyd. Mae hwnna'n swnio yn gyffroes iawn ac yn llawn heiddiant o gyffroes, fes ni'n dweud. Oedd o'n gyffroes iawn, chwrdd teg. Wrth gwrs, a Pam dyn ni'n meddwl am Cwricwlwm i Gymru a meysydd dysgu a phrofiad, Siwan, sut ydych chi'n mynd ati i sicrhau bod y disgyblion yn cael y profiadau hyn a bod nhw'n datblygu medre o fewn y profiadau cyfoethog hyn? Wel, mae profiadau yn neud, yn rhoi pwrpas iddyn nhw, a mae'n rhoi'r ysfad na iddyn nhw gwblhau prosiect o ba hmm. bynnag um, fath. Felly, dyn ni wedi defnyddio lot o gwmnïau drama. Felly, dydych bod ni'n dechrau prosiect, felly bydde cwmni drama yn do fewn a falle perfformio. Um, dydych bod o'n rhywbeth hanesyddol, bydde nhw'n perfformio drama iddyn nhw, a dim bydde plant yn defnyddio'r wybodaeth yna i rannu llais nhw o ran be bydde nhw'n hoffi dysgu, ond hefyd wedyn yn efelychu falle rhannau o'r drama um, ac yn defnyddio fe yn ei gwaith. peth. Um, un profiad gafodd yn plant ni llynedd oedd gweithio gyda dramodydd i gyd ysgrifennu sgript ar bwnc um, penodol, ond ar bwnc hanesyddol oedd o. A wedyn, dath o fewn, oedd o wedi gwneud rhan o sgriptio flaen llaw, wedyn oedd nhw'n ychwanegu at yn sgil be o'n nhw wedi dysgu, a wedyn o'n nhw'n cael perfformio fe, a nhw'n perfformio fe i ddosbarth arall. Um, so ni bendant o cael rhieni fewn tro nesaf, mm. ond oedd o bach o brosiect dyna. ond jyst y balchder y hmm. plant a ffordd oedden nhw wrth i bodde jyst yn rhannu gwybodaeth ond trwy ddrama um, oedd o wir yn wych i weld. Um, Mae'n ran yn haddysgeg ni a ffordd da ni'n addysgu'r chwe maes. Um, da ni, mae yna dair elfen wir i sut da ni'n addysgu, felly mae gennym ni dasg a ffocws um, sydd yn edrych ar gynnydd o fewn um, sgil penodol. Wedyn mae gennym ni agwedd dyn ni'n galw'n um, amdani'n annibynnol sydd yn bwydo i hannibyniaeth hmm. nhw. Felly mae yna gnewyllyn o syniad iddyn nhw a maen nhw'n cael mynd a dangos i personoliaeth nhw yn y ffordd maen nhw'n cyflwyno'r gwaith ac yn cyflwyno i gwybodaeth a chymhwyso i sgiliau. A be da ni wedi sylwi ydy pa mor naturiol maen nhw'n defnyddio i sgiliau llythrenedd o fewn y prosiectau yna. A un prosiect sy'n dod um, i'r meddwl yn syth, o'n nhw'n edrych ar dwf um, yr iaith Gymraeg yn mlwyddyn 5 a 6, a wedyn um, o'n nhw'n gwneud prosiect ar Esbydrec, a dyblygiad Esbydrec. A wedyn dyma'r plant, na gyd o'n nhw'n goffa wneud wir, oedd o'n eisiau nhw gyflwyno ar hanes. Wedyn oedd gen i podcast oedd yn cyflwyno'r hanes a plant just yn mm. cadeirio fo ac yn rhannu'r wybodaeth yn holi i gilydd. Oedd gen ni rhaid i wneud animeiddiad ond yn trosleisio fe. Felly chi'r elfen digidol na a llythrenau sure, just yn yeah, yeah. fel dwylo mor mm, naturiol, yeah. plentyn yn sgwennu adroddiad yeah. um, papur newydd. Chwa, so oedd neb di arwain nhw i wneud efo hyn. Mm. Yn y gorffennol, mm. bydd lot o blant di dewis bydden nhw. fi'n gwneud llun, fi'n gwneud poster, lle mae be maen nhw'n wneud gymaint yn fwy gyfoethog nawr, um, ac yn dangos gymaint yn fwy o ddealltwriaeth, a maen nhw jyst yn plethu y sgiliau yma mm. mor naturiol ac mor eofn, achos bod gen nhw'r hyder yna i wneud, achos mm. bod o yn mynd ar draws. Mm. Ydy hynna herwydd y cynllunio datblygol Bod wedi cael y profiad, wedi cael y sgil. Bendant. Sy'n cael galluogi nhw i ddewis mewn ffordd, ia. Am hyder ganddyn nhw, mm.
lle dyn nhw ddim yn dibynnu ar yr arweiniad na, no, achos bod wedi cael ei wneud mewn yeah. ffordd cydlynol. Nhw fatha, yeah. o fi'n gwybod beth nes i, nes i hyn o blaen. Yeah fedra i wneud yeah. hwn yn fama, a dwi'n gwybod, achos bod ni moyn nhw ddeall a pherchnogi rhywbeth, yeah. chi'n lli gweld i personoliaeth nhw mm. yn glir yn be maen nhw'n mm. dewis mm. wneud a sut maen nhw'n mm. dewis cyflwyno, ond hefyd y balchder yna o fod fatha, fi sydd wedi cynllunio yeah, hwn, yeah. fi sydd wedi meddwl sut ti'n neud o. Yeah, yeah. Dyn nhw'n ti deitha fi wneud hyn. Yeah, yeah. Fi sydd wedi meddwl mae hwn yn mynd i weithio. Ac wedyn, chwa, maen nhw eisiau dangos, chi'n cael fewn o'n fatha, ti di weld hwn o'n, yeah, o ti'n yeah. gwybod hwn. A chi'n fatha... Y bwrwm de. Bendant, a maen nhw eisiau dysgu, yeah. chi'n cael fewn, mae amser chwarae, Ond maen nhw dal eisiau gorffen y clip, maen nhw'n dweud y cyfan. Hynny yw, maen nhw'n awchus, dydyn, a maen nhw wedi ymgolli achos maen nhw wedi pechnogi dysgu hunain yn da. A mae hwnna mor bwysig. Ond falle gyda ni, be o'n i arfer gweld oedd, oedd yn gwaith iaith ni, oedd o'i safon gret. Falle oedd gwaith cyd-destun ddim cweit yeah. i'r un safon, yeah. achos oedd yn cael ei wneud yn gyflym, oedd o just... Mm o ddim yr un pwyslais, lle erbyn hyn ni'n gweld, achos bod i'n medru llythrenedd nhw, maen nhw'n teimlo'n gadarn ynddyn nhw. Yep. Maen nhw'n gallu dangos yep. e, dealltwriaeth nhw ar draws a hyder, ie. Yeah. A yep. bod o, mae o'n plethu lot mwy naturiol. Mm. Felly rhoi y profiadau yna iddyn nhw. Um, beth all maen nhw'n gwneud? Um, o, oh, ni'n bod yn cymryd rhan mewn cystadlaethau digidol. Mae plant ni'n licio um, pethau digidol a ni'n gwneud rhyw cystadleuaeth Lego. Maen nhw wedi gwneud cystadleuaeth mm. um, AI
Deallusrwydd artificial, ie. Ie, hwnna. Um, a chwa, a rhan, mae cystadlaethau mae'n gret achos rhan mawr ohono fo ydy gallu cyflwyno be maen nhw wedi wneud. Mm. A ni'n gweld nhw jyst yn sefyll o flaen panel o feirniad, mm. jyst yn fodlon, ond yn siarad am bob math o bethau. Chwa, A da ni mor reidrwydd di goffod dysgu hwnna iddyn nhw, achos mm. bod y mm. sgiliau yeah. craidd na mm. ganddyn nhw. Profiadau a sgiliau craidd yn y bwysig, a dwi'n meddwl, yn y dyfodol agos, oh. bod yn bwysig bod ni yn cyfleidio deallusrwydd artificial mae'n dydy, gefnogi'r addysgu a mm. dysgu, mm. dydy. Ond i sicrhau cysondeb yn yr addysgu, ta ydych chi wedi sôn am arferion hynod effeithiol yn eich ysgolion, Sut ydych chi'n mynd ati i sicrhau cysondeb yn yr addysgu, bod yr arferion yma yn gyson drwyddi draw a'r dilyniant a pharhad mae dyn ni wedi sôn amdano fo yn cefnogi disgyblion yn ystod eu cyfnod yn, yn yr ysgol gynradd ac y tu hwnt wrth gwrs. Sut ydych chi'n mynd ati? Beth yw'ch prosesau monitro gwerthuso chi efallai? wrth gwrs yn deillio o o waith yym ar farniadau ac yn y blaen lle chod wrth lunio heini mm. trio'n gorau glas i gael llais yr aniddiad i fewn i'r mm. gamau mm. a mae hwnna'n helpu lot mm. dwi'n falch iawn acw bod pobl yn mwy na fodlon rhannu syniadau gan y blaen a da ni'n llwyddo i gael mwy afrif o bethau i fewn i bethau felly mae'r gwaith yn gyrraedd mae o'n, mae o'n rhywbeth reit braf i, i gyflwyno a'i daclo lle Ond pan 'dan ni'n sôn am gysondeb drwy rhai o'r cynlluniau yma 'dan ni'n sôn amdan heddiw, er, mae'r elfen gydweithio'n gry. Mm. Um, da ni wedi llwyddo i gael y fforddiant allanol i'r prosiect llythrenedd mae gyda ni lle. A bod o'n ddalgylchol wedyn oedd o hunan sesiynau torfol, unwaith waith y flwyddyn bod gyda ni sesiynau wedyn dalgylchol bob rhyw anna'r tymor lle oedd o'n rhoi um, cyfle i athrawon at y gilydd teimlo oedden ni bod na ddim cyfle i ar un pwynt oedden ni'n awyddus i greu hynny felly oedden nhw'n gallu cymharu sgwrsio um, dod i wylod ambell i her ac yn y blaen a'r Rwy'ch chi fentro ar un math o bethau a oedd mm. bob yn boeni amdan, lle. Yn dyn, oedd o'n don fwy rhwydd dod dros yr math yna rwystra'n fuan a am ddyn ôl i allu holi'r arbenigroeg ac yn y blaen oedd yn cydweithio fan ni. Ond gyda ffocws yn y, yn y, yn y blaenoriaeth yma dros dwy flynedd oedd datblygu'r cydlynwyr wrth gwrs a'i gallu nhw wedyn i, i siarad efo bobl allanol am ei gwaith a'i gliro'r camau. Mae'n beth braf iawn chod, bod y mewn sefyllfa fel yna lle. Um, ond bod nhw wrtha wedyn y rhan o unrhyw weith monitro gyda blaen, ond diwylliant sy'n bersonol trio greu, dim, dim ar her reis uchel, achos mae yna newidiadau mawr yn digwydd, ond bod y bygythiad ddim. Mm. A dwi'n meddwl bod hynny, gobeithio, bod ni'n trio cael yr, yr balans yna. So, gobeithio sy'n so staff yn deud hynny lle, ia, bod, um, bod hynny wedyn yn creu digon o gyfle i drafod a bod yn agored a Mm. A peidio bod ofn codi os mae rhwystyr, mae rhwystyr does. Mae yna rhwystyr yn codi a mae yna pethau. Dyn ni'n weithredu, dyn ni'n mynd llwyddiannus bob tro. Mae hynny'n iawn, dyn ni'n rhoi cynnig anais i bwysig a dysgu o profiadau yn enda. Beth am dysgu proffesiynol sy'n siw yn y gefnogi athrawon i addysgu medre um, yma i gefnogi disgyblion? Sut ydych chi'n mynd ati i sicrhau a dysgu proffesiynol neu staff? Yn debyg iawn i be nes di ddeud o ran y cyd-weithio yna i greu cynllun ar y cyd. Um, felly, hefo ni, chwa, nethon ni gyd greu yn cynllun ni, pawb yn cymryd rhan ac yn mm. cyd-weithio ar ddwrnod hyfforddiant mewn swydd. A ddwna'n golygu bod pob un aelod o staff, un, mm yn deall be oedd y nod, ond dau wedi cael eu llais nhw yn rhan ohono fe, achos mm. os mae llais nhw yna, oh. maen nhw lot mwy awyddus. A mae'n afrydur ydy.
Ynddi, bendant.
Um, A wedyn, y math o bethau dyn ni'n neud ag yn y blynyddoedd diwetha', a ma' hwn yn gweithio yn dda i ni. Felly, yym, ma' llythrennedd yn ein cynllun datblygu ni yn gyson, achos m- bo's dych chi'n gweld yr un peth, ond dych chi'n datblygu un peth, a falle bod chi angen edrych wedyn ar rwbeth arall, a ch'mo', 'di o ddim yn dod i ben, na di, a 'di o byth yn berffaith, a mae 'na ddatblygiadau o hyd. Felly mae o yna'n gyson. A falle ni hefyd mewn um, cyfnod lle da ni'n ail ddatblygu yn timau meisydd dysgu a phrofiad. Mm. Falle lle oedd gynnu ni gyd lynwyr, falle oedd bod y curriculum yn dod yeah. fewn, di colli rôl bach. Yeah. Yeah, um, felly bod ni angen ail sefydlu hynna. Mm. Felly, dyn ni yn ei chanol hi ar y funud o ran hynna. Ond mae'n gret, chymryd nhw'n cydweithio lot efo'r clwstwr mm. hefo ni, a dyn ni wedi bod yn gweithio fel clwstwr ar ddatblygu cysondeb ar lefel clwstwr yn y meysydd dysgu a phrofiad. Ddim yn golygu bod pawb yn neud rhywun fath, ond bod dealltwriaeth pawb yn debyg o ran beth yw y nod erbyn bod y plant yn cyrraedd blwyddyn saith, a wedyn bod nhw'n dod nôl a rheadru hynna yn yn ysgol, wel, ym Mhencau. A wedyn be' 'dan ni 'di neud a mae o yn gweithio yn grêt ch'mo' pan chi isie jys newid sydyn felly be' ma'n arweinwyr ni 'di dechre neud rŵan ydi newn n'w neud cyfarfod staff rhoi syniade a rhannu strategaethe wedyn 'dan ni'n gadel i'n staff ni fynd i arbrofi a 'dyn ni'n rhoi y syniad iddyn n'w Cymrwch risg, ella eitha'n wrong, mm. ella nwch chi'n licio fo, ella nwch chi ffeindio ffordd gwell. Yeah. A wedyn maen nhw'n cael rhyw ddyddiad lle maen nhw'n dod nôl i gyfarfod staff, a nhw sy'n arwain, mm. a maen nhw gyd yn rhannu be maen nhw wedi bod yn neud yn dosbarthiadau, sut falle bod rhywun ymlwyddyn un a rhywun ymlwyddyn pimp wedi defnyddio'r un strategaeth, neu yr un weithgaredd ond ar lefel gwbl mm, wahanol. Mm, mm. A mae mor braf jyst gweld sut mae o'n datblygu yeah. a'r cysondeb na'r continuum na mm. ar hyd yr ysgol. Ond eto, llais nhw ydi o. Mm. Um, a nhw sy'n na ddysgu i gilydd. Mae yna ymchwil anffurfiol yn rhan ohono fe mm. yn anatod, ond maen nhw'n gwybod na'r disgwyliad ydy, dyn ni'n neud hyn i gyd mm. hefo'n gilydd. A mae yna le i ddeu beth sy'n gweithio a beth sydd ddim, ond Mae rhaid i ni gyd drio, felly, er mwyn sicrhau y cysondeb yna. Ond bob tymor, um, mae plant yn neud um, tasg lle does am lot o arweiniad, mae'n cael ei wneud, um, chwa, just ymarferion sydyn o ddechrau wers, drilio, really, mm. a wedyn maen nhw'n sgwennu. Mae'n debyg iawn o dymor i dymor. Fi'n gwybod os na dechrau nid y waith a diwedd yn y waith yeah, chi'n neud. Yeah, yeah, lle yeah. dyn ni'n cweit fel a dyn ni'n neud un bob tymor, a wedyn dyn ni wedi creu rhywbeth o portfolio cymedroli mewnol wir, er bod o ddim fel cymedroli. Dydy pwysau cymedroli ddim yn yma. Ond be dyn ni'n neud i edrych yn yma fel staff, mm -hmm. a dyn ni fatha, sbio'r plentyn yma, plentyn 50 a 25 ar y gofrestr, so weithiau chi lwcus, so weithiau, yeah, yeah, yeah. um, chwa, fydde chi'n meddwl, o, ddim y plentyn yma fyswn ni di isio dangos. Ond mae'n gret o'ch mae cynnydd yng ngwaith pob un mm. plentyn, a mae'r trafodaeth mae staff yn deud, a ffordd maen nhw'n dathlu cynnydd i gilydd, um, yn gret, ond hefyd, chfod, mae'n falchder yng nghynydd y plant, ond ni'n gallu gweld y continuum yna eto. Mm. Felly mae gweithgareddau fel yna, lle maen nhw gyd yn cyd-weithio, um, a fi'n credu bod hwnna mor bwysig hefo'r curriculum newydd, mm. achos mae'n curriculum mor iawn, ond i bai bod y cyd-weithio yna. mm. yn digwydd am y rai bod o'n continue a trwy'r cydweithio yna, mae hwnna'n cefnogi chi i oresgyn heriau? Beth ydy'r heriau yma sy'n ychwynebu chi fel arweinwyr ysgolion a staff? Beth ydy'r heriau wrth addysgu a llafar a llythrennedd? Be, be sy'n anodd? Mae yna ddipyn o bethau yn, yn, yn haer, da ni'n sôn gynt, da ni'n ni, ni isfodus acw efo'r iaith Gymraeg, lle. Um, Dim tynnu ar wrth y gwaith caled mae staff yn neud o mm, gwbl, mm. lle. Ond mae gynnon ni blant yn dod i mewn o Loegr hefyd. Mm. Um, er bod ni'n ysgol pentref, mae yna blant yn dod o'r dref, dref cyfagos ac yn y blaen, lle. Wedyn mae'n mae iaith gwahanol ac yn y blaen, so mm. mae yna waith angen digwydd, a mae yna'n digwydd, lle. Um, Mae yna bod math o heriau tu hwnt i hynny hefyd, pan da ni'n sôn am ddatblygiad proffesiynol, da ni'n sôn am gyllido, mm. y profiadau yma gyda blaen, lle dydy hwnna mor hawdd ag oedd o, beth ni'n sôn am gynt efo gael cyfleoedd i athrawon y clwstrwdd at y gilydd. Mm. Mae hwnna'n digwydd, mae hwnna'n cymryd um, cyfnod nos fawth, de. So, mm. Dydy'r gos dim, dim yn di fewn yn di rili, really, trio manteisio'r math yna bethau i leddfu lle diffyg gyllid ar y brydiau, mm -hmm. a ni'n saff bod y cyfleoedd dal yna, lle. Mm -hmm. um, math yna beth, Richard, really, sydd yn, mm. sydd yn, sydd yn, sydd yn codi, a ti'n trio ffeindio ffordd, mm. ffordd o'i, o'i gwmpa, lle, ni'n saff bod yna yeah. gynnydd dal i fod yn y blynyddoedd. Ni'n cytuno, a diffyg cydau, mm. weithiau, mm. chwa, um, os ydych chi'n ieithydd mm. ac yn deall datblygiad iaith, ydych chi wrth eich bodd yna. Mm. Ond falle os ydych chi ddim, a ddim falle o reidrwydd yn gweld sut mae iaith plentyn yn datblygu'n gydlynol, mae'n eitha her a mae'n gallu bod yn eitha brawychus. Mm. A falle ch'bo', ma' lot o staff yn cychwyn yn mynd, neb erioed 'di dysgu fi sut i ddysgu plentyn sut i ddarllen. A ch'mo', ma' wnna'n... Os... Oni bai bo' hwnna'n gywir, hmm. mae o'n effeithio ar bob dim yn y gyricwlwm hmm. dydi? Hmm. A ac yn yr afu hmm. um, llif y cynnydd. Felly, um, swn i'n deud hyder a swn i yn wrth y modd yn gweld bod na'm fwy o ffocws yn mynd ar hyfforddi mm. darpar athrawon, athrawon cynnar yn ei gyrfa, mm. ar sut, chi'n bod, methodoleg iaith, mm. a sut i um, ddatblygu sgiliau ieithyddol plant. Mm. Um, Achos os ydych chi'n hyderus yn neud o, mm. wedyn mae hwnna, mae plant yn Dyna gweld hynna. Dyna yn dod o credigrwydd yeah. yeah. gyda'r athrawon a'r plant, yeah. mae ffordd dden. Rhyfel chi sôn fel yna, um, efo hyder gan y blaen lle, gan feddwl bod y ddau, da ni wedi sôn dipyn am gynllunio cydlynol gan y blaen. mewn ffordd, dyna pam be oedd y rhesymeg tu ôl ddo mewn ffordd, i sicrhau bod thrawon yn teimlo mor gyffyrddus yn bosib um, i dynnu'r pwysau meddwl a poen na. Mm. Yr un fath efo'r cwricwlwm yr, yr ddau beth mewn ffordd lle. Oedden ni sôn cynt am broses gyda ni acw i dynnu'r pwysau na o drio ffitio'r cydrannau mae gyd i mewn. Mm. A weithiau sy'n gallu bod yn sporadig, yeah. lle mae'r broses yn galluogi fod yn bwrpasol. Mm. Os neb yn erbyn y gydrannau, mae'n gyfleoedd mawr yna yn bob man. Mm. Os ti'n cael nhw at y gilydd, oedd yr enghraifft yn sôn gynt, mae'n nadwy o greu wedyn, da. Mm. Ond os ti'n gallu tynnu'r poen meddwl na i ffwrdd, Dwi'n meddwl bod hwnna'n yn bell iawn, de. A dwi'n meddwl bod hwnna'n neges genedlaethol yn deillio'r ddyfodaeth yma. Mae hwnna'n neges genedlaethol, dwi'n meddwl, sydd angen i ni i gyd i wynebu a sicrhau bod y deallusrwydd uh, gan bob aelod o staff o fethodoleg iaith er mwyn cefnogi disgyblion. Felly grynhoi'r drafodaeth yma de, beth ydy'r un neges neu un syniad hoffech chi'r gwrandawyr i, i gymryd gyda nhw a'i hafelychu yn ei hysgolion nhw efallai? Beth ydy'r un brif neges dych chi am, am yn gadael ni gyda fo os gwelwch yn dda? O ochr strategol, mae eisiau bod cynllun cydlynus mewn lle, a mae eisiau bod chi'n gwybod sut mae datblygiad iaith yn edrych fewn ysgol. Ond o ran cariad at y pwnc a brwdfrydedd y plant, mae eisiau profiadau a mae eisiau bod ni jyst yn dathlu i iaith nhw a'r profiadau maen nhw'n cael o fewn y iaith. a bod ni'n hyrwyddo fo trwy ddi draw, yn bob dim yn nhw'n neud. Mm, pwerus iawn, diolch mm. Siwan, Gareth, ti gloi. Di ateb fi'n rhy, um, felly wrth di ateb dif, dwi'n onest. Yeah. Ond, er, fel o'n i'n deud teiliad yn gynt, just um, edrych ar yr ochr cydlynus o'r, or, or ddatblygiad iaith, yr efath efo'r cwricwlwm, yr efath, i dynnu'r poen meddwl i ffwr, achos dyna lle dwi'n teimlo mae'r ma thrawon ni ar ei gorau, a fel a dwi'n teimlo dyliau sefyllfa nhw, nhw fod lle. Mm. A drwy allu wneud rhywbeth o fan yna i helpu i, i wneud o lle. Um, a dyna lle mae'r profiadau fwy cyfoethog yn dod wedyn pan mae rwy'n yn hapus i meddwl bod yr, yr holl cydrannau yma yn ei lle a bod nhw'n cael yn lle bod nhw'n poeni am hynny. Mm, bendigedig.
Diolch o galon i chi'ch dau. Diolch Siwan, diolch Gareth am eich cyfraniadau Yy ma' nw wedi bod yn yn fuddiol tu hwnt a mae 'di bod yn yn drafodaeth hynod fuddiol a gobeithio bo' chi hefyd gwrandawyr yn gallu manteisio o'r neges eang pwysig hyn wrth gefnogi disgyblion i ddatblygu medrau llafar y llythrennedd Cymraeg hefyd wrth gwrs. Cofiwch bod 'ne Wybodaeth ac adroddiadau thematig ar yn gwefan ni yn estyn, uh, caffael iaith a trochi iaith ar er enghraifft, yn ogystal a, a'r podlediadau ehangach uh, o dan y thema sgwrs. Felly diolch o'r galon i chi am rando a phob dymuniad da i chi yn eich ysgolion.